Sl Beginner YouTube channel thirtu te chi bai vek ule. Tunah hian Doctor Lal Zawma kawmna kan nei dawn a, ani hi Kawlkulh khua in Officer kan neih te zing a mi mi hming tha tak mai kan chuan vawr em em mai a ni a. Covid nineteen hri leng avangin hmaichhana inbiakna kan nei thei dawn lova video conferencing hmangin inkawmna kan nei dawn a ni. A hmasain Pu Zauma chibai le. Tunah hian khawi vengah nge in chen a, i nupui fanaute nen em ni in chen? Tin, chhungkaw member hi engzat nge in nih min han hrilh ta che? Kan chhungkaw chungchangah chuan tunah hian Mizoram New Capital Complex, Miniko an tih, Government Quarters ah hian chhungkaw in kan cheng ve mek a. Ka nu leh pa te hian min la dampui a, an ni ho hian quarters ah hian kan awm mek a, chuan nupui nei tawh in fa pahnih hmeichhia leh mipa ka nei tawh a, ka fa u zawk hmeichhia hi kum kua a ni ve tawh a, Polly a zir mek a, chuan a teh zawk mipa hi kum thum a ni ve tawh a ni, tichuan. New Capital Complex an tih hi a ni khat la Local Council huam chhungah hian kan cheng ve mek a ni. Chanchin bul lama i thuziak te kan lo chhiar thin a, tin i hming lanna reng rengah Kawlkulh tih hi a tawp lamah hian i dah tel deuh zel thin a. Kawlkulh khuai chhuahsanna hi engtia rei nge ni tawh a, engvanga Kawlkulh tih hi i hming tawpa la dah tlat ngei nih min han hrilh ta che.
Lal Zauma kawl kulh tih hi thu ka ziah a, ka hming ka pen nei a ni mai a. Kawl kulh tih hi ka hnam hming a maw tih pawh an lo awm nual tawh a ni e. Ka hmingah hian ka hnam hming kan lo dah tel lo laklawh tawh a. Chuvang chuan miten awlsam taka inhriatchhan theih nan tiin ka pianna leh ka seilenna khua kawl kulh hi ka ziak tel kher zel a ni. tin Lalzawma kawlkulh tih hi a inzui rial tur a ni a, a karah comma emaw dah ka phal lo thin a, ka hmingpui hi Zoram hmun hrang hrangah an lo awm ve nual tawh mai a, chuvangin kei hi Lalzawma kawlkulh ka ni ta em em mai a nih hi. Zirna leh eizawnna avangin kum sangha Zokaw Sawmkua Pakua atang khan kawlkulh ah ka awm mumal ta lo a, ka taksa chu Aizawl a awm mahse, Ka rilru chu kan khua Kawlkulah a cheng reng thung a ni. Zirna chungchang in zawt ila, Kawlkula in thleng nge sikul i kal a, i sikul kal lain a thiam thei pawl i ni em? Engtiana sign nge lehkha i zir thin tih kha min han hrilh leh ta che. Ka lehkha zirna chungchang ah chuan hetiang hi thil awm dan chu a ni a, Pawl khat atanga pawl sawm thleng hi Kawlkulah sikul ka kal a, Government Primary School Kawlkulh hmar vengah pawl khat atanga pawl li thleng ka kal a, middle school thung hi chu Government Comprehensive Middle School Kawlkulh hmar vengah ka kal leh a, pawl ret atanga pawl sawm hei hi high school a ni a, hei hi Government Kawlkulh High School ah ka kal leh a, pawl sawm pakhat atanga pawl sawm pahnih. Thung hi chu Aizawl ah ka kal tan a, Government Central Higher Secondary School, College veng Aizawl ah ka kal a. BA hi Hrangvana College, Chanmari Aizawl ah ka zo ve leh a. Tin, MA hi Mizoram University ah ka kal chhunzawm leh a ni. BA leh MA ah hian Political Science subject ka la a ni. Mizoram chhungah vek leh tin sawrkar sikul ah vek lehkha ka zir chhuak a ni. MBA leh PHD hi chu sawrkar hna ka luh hnu a ka zawh ve ve a ni. Political Science Department ah PHD hi Mizoram University atangin kum sang hnih sawm panga khan ka zo ve a. MBA. Postgraduate Diploma in Financial Management thung hi chu Faridabad, Haryana state a awm NIFM an tia National Institute of Financial Management atangin kum sang hnihsawm pasarih khan ka zo ve leh a ni. Ka sikul kal lai hian a ti tha ber pawl hi chu ka ni ve thin a, pakhatna pawh hi ka ni ve fo mai a. Sikul ka kal lai hian ka pa hian min hrual nasa thin hle mai a, ka zirlai bu atanga zawhna chhuak thei zawng zawng te kha note bu min siam sak a, typewriter hian a chu chhuak thlap a, ka zirlai bu te kha chu ka hneh sawh thei bik hle a ni. Chuan high school atang erawh chuan mahniin ka inbuaipui chho ve tan ta a, amaherawhchu ka nu leh pa ten zingah min kaithova, zanah min menpui a, hah taka ram lama hna an thawk chungin in lama ka lehkha zir min vil tlat thin a ni. Mizoram University hi kal laiin Gold Medalist si lo ni tawh niin kan hria a, hei hi a dik em? Eng subject ah nge Gold Medalist hi i lo ni tawh? Board exam kan tih mai, heng Paul sawm leh Paul sawm pahnih Bakah BA-ah te khan Mizoram puma pakhatna han nih te kha a châkawm ṭhin êm êm a, a tum pawh kha kan tum ve deuh ṭhin a, amaherawh chu aah ka lo zir nasa tâwk lo ṭhin a, aah chuvang chuan chutiang exam-nâ chuan First Division-ah tak ngêl pawh ka pass thei lo vek a ni. BA a tak erawh kha chuan kan hun lai kha chuan tumah first division ah pass an awm ngai lo hrim hrim bawk a tin ka chhuah kum khan Mizoram pawm ah BA political science honours zingah khan tumah first division a pass an awm lo va. BA a ka mark kha ah fifty four percent a ni chauh nain Mizoram University hnuaiah chuan ka mark kha a sang ber tho in ka hria a, chungte avang chuan MA ah chuan first division a pass ngei ngei kha ah ka tum urhsun hle a, Pathian zara gold medalist ka ni ve ta hlauh a ni. Zirna lama ka tawp khana ah hian ka lungawi hle bawk a. Gold medalist han tih hi University-a pakhatna tihna a ni mai a, degree hlanna hunpui an tia convocation-ah gold medal pawh hi kan dawng tak tak a ni. Post graduate-i nih hnuah sorkar hnai zawng nghal nge zimna sang zawk zirin i chhun zawng? Tin, doctorate degree hi hna i neih hma nge i neih hnua i neih? Min han hrilh leh ta che. MA ka zawh veleh hian hna ka zawng nghal a. MA zawha ka degree neih belh MBA leh PHD te hi chu sorkar hna ka luh hnu a ka zir te a ni a, chhungte an min chawm rei tawh avangin MA zawh hnuah kha chuan mahni hrawk tal chawm ka duh tawh a, chuvang chuan ka hna hmuh hmasa ka piang kha ka thawk mawp mawp mai a, MA result chhuah hmain private sikul pakhatah hostel warden in ka awm a, MA result a lo chhuah khan ahh government Aizawl College ah mi ai kalin thla thum vel college ah ka thawk ve zuai a tichuan competitive exam tura ngawr taka inbuatsaih chungin ah sap tawng chanchin bu an tia news link ah hian news editor hna ka thawk ve ngar ngar a hei hna ruak exam thei ang ang kha chu ka exam a ka dil vek a ni mai a ah hna. Kan zawn tak tak lai hun lai kum sang hnih paruk atanga kum sang hnih pakua leh sang hnih sawm chho velah khan sorkar hna ruak chhuak a awm khat hle mai a ah chutih rual chuan a thiamfal ho tlem te erawh chu ih hna chuan an lut ve reng tho a home mission school ah ih pawl sawm pakhat leh sawm pahnih zirtirtu hna ka thawh mek lai khan kum sang hnih pariat September ni sawm pakua a ni a. Chumi ni chuan ICNU Regional Centre Aizawla Assistant Regional Director hna contract a kan dil a kha ka tling ve hlauh tih min rawn hrilh a, chumi ni chuan ka zawm a. Chutah chuan kum hnih leh thlariat vel ka thawk ta a. ICNU Kan han tih maia hi Indira Gandhi National Open University tihna a ni a, India sorkar central sorkar din a ni a, central open university awm chhun a ni. IGNOU a ka contract a tawp hman tep lai leh ah chutih laia mang ang taka ka awm lai chuan All India Radio hnuaia ka hnadil result kha a lo chhuak ve leh a. Chu hna chu Transmission Executive an ti a, chutah chuan ah ka tling hlauh mai a, All India Radio Aizawl station ah ah min han post hlauh leh nghal mai a, he hna hi SSC an ti mai a, Staff Selection Commission lak a ni a. Guwahatiah kan in kan zuk interview ve vang vang a ni. Chu interview ah chuan vani thlak takin pakhatna ka ni hlauh leh nghal a. Chuan All India Radio hi Central Sorkar hnuai a ni bawk a, hna nghet a regular a hna ka tho vei khatna a ni. All India Radio ka hna hi April ni ruk kum sanghnih sawm pakhat khan ka zawm a ni. Chuan. ah ka sawi tak ho hna ka thawh lai khan ah competitive exam tura ka in buat saih na hi ngawrh takin ka kalpui reng a office ah hun awl ka neih chang te leh in lamah te pawh ka hun awl apiang ah lehkha ka zir reng a engtik lai mah hian ka in thlah dah lo a ni tichuan. Reiduak a thawh lai chuan MPSC chu chu Mizoram Public Service Commission an ti a chumi buatsaih a kan exam Mizoram Finance and Account Service MFA MFNAS ah khan ka tling ve leh hlauh mai a Reidaw ka hna ka thawh mek a chu ka ban san ta a tichuan MFAS chu May ni hnih kum sang hnih sawm pahnih khan ka zawm ve ta rup a ni. Tichuan he hna MFAS a hi khawvelah chuan kan chhungkaw inngahna Bulpui leh kan eizawnna bulpui ber a lo ni mek a ni. Tuna i hnathawh mek Mizoram sawrkara Directorate of School Education Deputy Director, Accounts, hna hi mi nawlpuina kan hriat thiam theih turin min sawifiah sak thei em?
Keini service hi Finance Department Mizoram sawrkar hnuaia awm kan ni a, department hrang hrangah post kan nei ve a. tah chuan kan awm kual ve thin a ni chung kan awmna department ah chuan sum leh pai enkawl hna kan thawk a ni ber a finance department aiawhtu kan ni chutiang chiah chuan ah tuna ka awmna school education department ah pawh hian ah department budget sum lut leh chhuak reng reng ka lo en fel a ngai a. Sum kan hman danah te sorkar dan ding lai zawm a ni em tih te kan lo en fiah a ngai a. Tin, a awlsam zawng leh a mawlmang zawngin sorkar sikul zirtirtu te zawng zawng leh department a hnathawk te hlawh leh hamthatna awm thei ang ang te chu a hun taka pek a nih theih nan theih tawp kan chhuah a. Chu chu ni takah chuan kan hnapui ber a ni deuh mai e.
Kawl Khul khua hi in sang dawn kan lo ni ve ta a, Khawzawl District ah phei chuan District Capital tih lova khaw lian ber kan ni a, khua len ve tawh ngaihtuahin sorkar office te hi a la tlem em em mai a, Kawl Khul khuain kan mawmawh em em BDO office tih te, Police Outpost leh a dang te hi District thar ah hian kan nei ve mai thei ang em? Tin, Mizoram sorkar a kan beiseina te hi engtia hma han lakpui si nge ni ang? office hmunpui a thar hlak din tur hian ken tel a nei tam hle mai a ah a pawimawh ber chu sorkarin thu la ti em tih hi a ni mai a sorkar thutlukna a innghat a ni tih kan hre theuh in ka ring a he kawl kulh khuah pawh hian sdo office emaw bdo office te amaw heng police outpost leh department office -- Pawimawh zual dah belh a, tin a awm sa te tih changtlun hi kan khaw tana thil pawimawh tak a ni a. Aaa chung thil te chu aa awm thei tura beisei tlat hi a tul a, tin thuneitu leh hetiang lama thutlukna siam theitu te hnenah ngen ngawl taka ziaka thlen nawna chak taka um zui zel hi a tul a ni. Tunlaia kawl kulh khuaina kan buaipui lian ber chu National Highway Number six chungchang hi ni a. National Highway Number six chungchanga kawl kulh khuain hma kan lakna leh i ngaihdan te min hrilh thei em?
NH six an ti, National Highway six, hian kawl kulh khua chu a hel dawn ta niin thuneitute pawn an sawi chiang ta a. Engpawhnise. Kawngpui lian hi ah kawl kulh khaw chhung lut turin kan duh a, a lut thei ngang lo nih pawhin ah kawl khulh khua a chuan hnuai ah hian kawl kulh khua hnai thei ang berah hian pal tlang se kawl kulh ram chhung hi pal tlang se kan duh a ni. Chumi lai chuan kan lung rual viau a ni. Tin hemi kawnga hma kan lakna pawh hian theihtawp kan chhuah tlang vek a. Mizoram sawrkar Chief Minister zawm tak pu Zoramthanga pawhin theihtawp a chhuah e tin Lengteng constituency min bialtu mla zawm tak pu El Thangmawia pawhin theihtawp a chhuah a ni. Tin joint NGO te tlawmngai pawl hrang hrang leh ah mimal tin te pawhin hemi kawngah hian hma kan la a. Chuvang chuan. Hemi kawngah hian tuma indem tur kan awm lo a, theihtawp kan chhuahtlang vek a, ngaihdan leh duhdan erawh chu eng eng emaw chi hrang hrang a awm ve thei a. Hemi tihhlawhtlin kan duh luat ah hian a hei tunahte pawh kan hria a. Champhai NGO tih te leh hmun hrang hrang atangin social media atang te pawhin kawl kulh khua min dem thu te an ah sawi ri nasa viau mai a, engpawh ni se kei chu khatiang lamah chuan ka ngawi a, an ngaihdan a kha kan tawmpui lo a ni mai a, kan ngaihdan kha min tawmpui lo a ni mai a, ah mahni insawi fiah vak ka tum ve lem lo a. Amaherawhchu chu ka ngaihdan nghet tak erawh chu, hetiang kan duhdan tih hlawhtlin kan tumna kawngah hian tharum te amaw a haw haw a nawr kan tum chuan kan hlawhtlin aiin ah a sawhkhawk tha lo deuh hi thil thleng ve thei a nih avangin fimkhur a ngai hle a ni tih hi chu kan hriat nawn fo atan a thain ka hria a. ah kawng han dan tih ang chi te ang te hi ah khaw then awm tana phur ri than in siam sak mai bakah mahni khua tan pawha ih phur rit in siam tawn na a ni a kan in hrek tawn mai mai a ka sawi tak ang khan thu tluk na siam thei tak tak tu ni lo. te nena kan lo in tauh kan lo in tauh a kan lo in bauh kan lo in bauh ve hi awmzia pakhat mah nei lo ni tih hi hre thar leh ta ila eng pawh ni se kan chanrulna hi chuan rah tha a thlen tur a ngai phawt ila hemi hi lo hlawh ding lo a nih erawh chuan rua hmanna erawh chu keimah pawn ka thinlung ah hian chuan ih ka ziak fel thlap a chu erawh chu. ah plan B te plan C te plan D te pawh kan nei ang chu chung te chu a tul dan a zir in ah kan la sawi ho zel zawk dawn a ni a. Kawlkulh khawtlang tana chahduih neih zirna chungchang a nih emaw, khawtlang hmasawnna tur lam hawi leh mipui mimir hrim hrim tana pawimawh ni ei hriat chahduih neih min han hrilh ta che. Competitive exam hrang hrangah te hian. Kawl kulh tha lai hming hi ka lo zawng ve thin a, hmuh tur a awm ngai reng reng lo mai a. Sorkar office hmun pawimawha kawl kulh mi leh sa awm mek te pawh hi kut tanga chhiar tham lek an ni a. Eizawnna dang a heng sumdawna leh infiamna lama ei hmu mek hlawhtling te hi an la tam lo hle mai a. Politics ah pawh kan thlen chin hi Kawlkulh khua hi a la ropui lem lo hle a ni. Aa chung te chu zirna hmanga hlen chhuah theih vek a ni. Zirlai ten hei hi hre rang se la ka duh a, mahni tana chak aikhawrh kan nih zia hi. Chutih rualin Mimal a lo hlawh chin hian a chhungkaw tan malsawmna a ni a, khua ti hmasawm tu a ni bawk a, ram kal siam siam tha tu a ni tel zel bawk a ni. Tuna lehkha zir mek leh hna zawng mek te hian kum sawm emaw kum sawmhnih hnua thil awm dan tur han ngaihtuah chhin ta sela, a then te chu chung hunah chuan officer lian tak tak te. Sumdawng leh infiam mi hlawhtling tak emaw, rawngbawltu ropui tak tak emaw, ram roreltu thuneihna chelhtute pawh an ni fur dawn a ni. Mahni rualpui leh lehkha zirpuite aia hniam zawk nih lohna chu a hun laia theihtawp chhuaha rim taka thawh hi a ni mai a. Van duaina leh van neihna thu erawh chu Pathian kutah a awm a nia, mihring thu a ni lova. Engpawh ni se, a bik takin zirlai leh hna zawnga ihh kawlkulh pawna awmte nena ka thuchah ve chu hei hi ni ta se, ramriakah in ngaih rawh u. Lo nei thin te chuan thahnem ngaihna avang leh aah thawh tam zawk beiseina avangin loah an riak lut thin ang ai hian zirna avanga khua an chhuahsan hian zirlai te hian thil dang ti tur leh nuam tawl tura inkap chhuak an ni lo tih hi hre rawn se la ka duh a ni tin BA leh MA te tha taka pass ngawtah hian-- duh tawk tur a ni lo a ni. Zirna avang kan hlawh chhuah theih eizawnna rintlak nei ngei tura beih chhunzawm chat tur a ni. Excel Beginner YouTube Channel min thlirsaktu te in zavai chungah lawm thu kan sawi a, kan channel min la subscribe sak lo te in awm a nih chuan min subscribe sak a, like and comment min pek sak zel turin kan ngen nghal che u a ni, in zavai chungah kan lawm e.